Mepa wo kyɛw, wei yɛ Mfantefoɔ abakɔsɛm no a yɛresua no ɔfã a ɛtɔ so mmiɛnsa. Ne naano no, yɛsua ko kɔduruu baabi a Mfantefoɔ nyaa nsuo nomeeɛ a wɔnom too saa nsuo yi din Ekuasɔ no. Adɔfonom, ɛnnɛ mede ɔfã a ɛtɔ so mmiɛnsa no rebrɛ mo. Mepa mo kyɛw, mo ho te sɛn? Menim sɛ Ɔbɔadeɛ adaworoma nti, mo ho yɛ. Ɔfã a ɛtɔ so mmienu no, yɛn nyinaa ba bɛhunuu sɛ Mfantefoɔ kɔ kɔnom nsuo bi a saa nsuo no wɔnom too ne din Ekuaso. Ɔdɔfoɔ, sɛ wopɛ sɛ wohu baabi a saa nsuo yi tene fa paa a wopɛ sɛ wode w'ani kɔhwɛ adeɛ a, gye sɛ wokɔ baabi a yɛfrɛ hɔnom New Nkusukum. Wobɛhu saa nsuo yi wɔ hɔnom. Saa nso na sɛ wonam Nkuroful kwan so a wotumi hu saa nsuo yi. Sɛ meka sɛ Nkuroful a, ɛyɛ Nkane Ɔmampanyin Dɔkta Kwame Nkrumah ne kurow mu nkurɔfo no, momma yɛntoa so. Ɔsom too n'ani no, wɔhunuu sɛ nwusie bi firi asase no so atifi hɔnom baabi reba. Wei maa ɔka kyerɛɛ Mfantefoɔ no sɛ wɔnom nkɔ wɔn anim na osusu sɛ nnipakuo bi wɔ Bɔhyɛ Asase a wɔrekɔ akɔtena so no. Ampaniapara, ɛberɛ a mfantefoɔ rebɔ pini hɔ no, wɔhunuu nnipa akuo bi a na wɔn tirinwi yɛ mpɛsɛmpɛsɛ. Meka no sɛ na wɔyɛ Rasta. Ɛberɛ a mfantefoɔ ne wɔn dɔm ba bɛduruu saa asase yi so no, wɔn kɔmfoɔ no twaa dua bi a ɔde ne nkɔn sii fam. Wɔtwɛn ma ani dii nnansa soɔ no, na kyerɛ sɛ, dua no afifiri. Wei maa wɔkyerɛɛ mu sɛ, saa bɔhyɛ asase no a wɔpɛ sɛ wɔba so no, ɛhɔnom na wɔaduru yi. Akɔmfoɔ a wɔtumi boaa Mfantefoɔ maa wɔbɛduruu bɔhyɛ asase yi so no, na wɔyɛ mmienu, Komfoaku ne Amina. Wonim sɛ yɛyi saa nnipakuo yi a Mfantefoɔ ba bɛto wɔnom wɔ asase yi so to nkyɛn a, wonim sɛ wɔnom ba bɛtoo bosom bi wɔ saa beaɛ yi. Saa bosom no, na ne hu rehu yie paa. Na ne din de Anyaanyaakwa. Ɔdɔfoɔ, wonim sɛ saa bosom yi na ne ti yɛ nson, seven, na n'ani yɛ mmaako mmaako, dunan. Mekyerɛ mu a, 14. Na ɔgyina hɔnom a, ɔto n'ani a, ɔhunu asase no so afanaa nyinaa. Wonim sɛ yɛwɔ sini bi a, ne yɛfrɛ no The Head of Medusa? Saa pɛpɛɛpɛ ana Mfantefoɔ ɛba bɛtoo no wɔ wɔnom asase a yɛfrɛ no Adodgiri yi so? Na wiem atumfoɔ ne asase so atumfoɔ honhom biara a na wɔnom ɛyɛ wɔn adwene sɛ wɔbɛba aba abɛha Mfantefoɔ yi biara no, na saa honhom yi ka wɔnom kɔ kɔgu ɛpo mu. Na abakɔsɛm kyerɛ sɛ ahonhom fa no ara a wɔnom kɔ kɔguu nsuo ɛpo mu no, na ɛyɛ saa bosom yi na ɛyɛɛ wɔn saa. Na saa bosom yi na wɔsan wɔ baako ka ne ho. Ɔno ne yɛfrɛ no Wobɛtu anaa Wobɛyera. Mfantefoɔ ho tɔɔ wɔn yie paa ɛnam saa ahonhom mmienu yi. Mfantefoɔ kuro a wɔdii kan pii asu yi, na ne din de. Adrogyl. Ɛnnɛ a me ne wo kasa yi, wɔfrɛ no Mankasim. Na deɛ nti a wɔnom too hɔnom din Mankasim no, ne nyinaa ne sɛ, Anomabofoɔ, Apaafoɔ, ne nnipakuo binom ba bɛkaa Mfantefoɔ ho ma wɔnom kyekyeree kuro a wɔfrɛ no Adrogyl yi. Ɛno nti, wɔnom nyinaa ka boom too kuro yi din Mankesim. Na ɛberɛ a mmerɛ rekɔ anim no, ɛna saa nnipakuo yi binom, wɔnom deɛ wɔgyaa ɔman yi hɔ toaa wɔn akwantuo so. Ɛna a me ne wo kasa yi, Mankesim yɛ Mfantefoɔ fie. Sɛ wokɔ Mfantsiman mu a, wɔnom wɔ afahyɛ binom a wɔnom di. Na deɛ agye din paa yɛ Bɔbɔɔ Mfantse afahyɛ. Saa afahyɛ wei, wɔnom di no wɔ naawɔtwe mmienu biara a ɛdi kan wɔ ɛbɔ bosome mu. Ɛyɛ September. Adɔfonom, kakra yi a mede brɛɛ mo yi, moahunu sɛdeɛ Mfantse abakɔsɛm kakra si teɛ. Mmerɛ kɔ anim no, yɛbɛyiyi abakɔsɛm binom a aba abɛsi wɔ Mfanteman mu asan abrɛ mo. Nyame nhyira obi biara. Nyame nka mo ho. Mesrɛ wo ala, ɛyɛ a me YouTube link no da me profile no so hɔ, ɛyɛ a na wabɔ so na wakɔ subscribe ama me wate. Meda mo ase. Nyame nhyira obi biara. Sɛ me kasa tia obi a, momfa nkyɛ me, na sɛ m'ano nso fom wɔ me kasa mu a, na mode akyɛ me. Ɛda foforo, mede nsrahwɛbea anaasɛ abakɔsɛm bɛbrɛ mo. Mombaa baae!